waana qabanii as na seenanii garte wanni dura qufaan sodaatina qufaa ta'uu isaa beek dura wanni kun waan guddoo beektaa balaa guddoo sin hin fakkaatin wanni qufaa maal goota mucaan duras odeessa duuba yeroo inni bakka tana seenee garte amma taakiyya ijoollee tiyyalee gara nama sadiiti haadha mana kiyyaati nu gara nama shanii nu qaba yeroo yeroo irratti Muxannoo duuba gaawwarraa kanarratti waan arge isinii odeessa. Hundi keenyaa fayyine alhamdulillah. Ijoollee lama tamarraa booda ciisu jira. Ani kun martuu fayyine. Duuba tanarraa yoo si odeessi maal si fakkaatti? Dura waattu asee tana si dhukkuba. Yeroo bakki tun si dhukkubdu waa takka godhi dafii. Wal fuudhi siimaa beeki. Xabiiban gaafatini mujarriba gaafadhu jedhan. Nama beektaa kitaaba irratti dubbisee dhufee fi namni muuxannoo ifii arge tokkoo miti. Kan muuxannoo ifii arge kana xiree jabaa. Kana odeeffasee hojii. Maal goota lemoonuma keenya kana beektu gurraacha qabaa miti. Ammallee suuloo qabaa miti. Kana lachuu gara garaatti addaan cirii cirii cirii akkanuma cirii Bishaan oo'oo distitti buusi danfisi. Damma xiqqoo keessa buus. Habbata soodaa xiqqoo keessa buus. Qullubbii teenaa daadii san ciiri xiqqoo itti buus. Yoo dandeettee kaa jabeenya qabaatu taate qullubbii san takka alanshi lafeessii takka alanshi isinuu nama gubdiin beeyta si haa gubduu bakka tana. Yoo isiin gubde bishaan oo'oo kana dhugitti. Amma wanni ajabaa tan arge ijoolleen garii waan ati godhetteen daftee gootiin hin dhugdi. Gariin ammoo waan kana maraan jibbiitiin beektaa dandeettee liqimsituu hin sodaatti. Warra akkas ta'u guddoo miidhama. Maaliif miidhama beektaa? Dhukkubni kun yeroo inni bakka tana duraa dhufee taa'u yoo ati bishaan oo'oo kana waan maraa siitti gannaqxee ooftee mara qabaaftee dhugdee kaan dhugdee garaa kana guuttee waan mara dhugde gaddabra. Osoo ati gattu asirraa buqaalaa. Buqqa'ee gad dabra gara fincaanii dabra. Hagas taanan injifatte irra dabarte jechuudha beeki. Sadarkaa tokkoo ka irra maqa irra dabarte jechuudha hagas goonan. Inni maal rakkoon isaa as taa'ee si qabee dhihana maraa si jibbisiisee asirraan sombobbatti dabra. Bakki rakkoon jirtu achi laal. Gaaf inni asiin gaqqajeeluu dadhabee sombobbatti goore rakkoon si qabattee beeki. Rakkootamtu si qabata rakkoo hafuura si qabata. Inni hidhamta ati guutuun akka jiruun akka waan gamaa gamanaa fidanii walis si duudhanitti hidhamta. Hafuura baafachuu hin dandeettu. Hafuurri kan keessa hin galu. Mana yaalaa ciisuu dhufa dubaras. Mana yaalaas ciiftee wanni si kaayuu dhufu. Wanni nama hin gaheettu beekamu Awurooppaa keessaa. Wanni nama kaayan tokkollee oksijiinii tokkollee nama hin gahamu. Nama shanii jaha ciibsanii eh, oksijiina tokko itti kennan mara. Kan akka inni walitti qafuudhaan baafate irraa baasanii kaan hin kennan. Nama hin gahu. Manni yaalaa duraan oksijiina namni dhibba tokko qophaa'e. Yoo namni kuma shanii dhufe maal godhe? Hin danda'u jechuudha. Humna isaatii ol tuni. Humna rabbi malee tun humna namaatii ol. Duuba inni guddoon maal? Sadarkaa duraa kana bifa tanaan irra dabru. Waan oo'ituu hedduu garagaraa kana bishaan oo'oo kan yoo ta'e qabbanatu hin dhugin. Lafa qabbanallee hin taa'in laala. Bakka qabbanallee irraa baqadhu. Qabbanallee itti hin dhugin. Hiitarallee guddis mana keessatti lafti marti haa oo'itu. Oo'aan sadarkaa haga tokko yoo ga'e humna dhaba jedhaniin ammoo qabbana keessatti humna godhateedhan. Wanni itti gootu hagas gootee mana kan kee ruumii kan keetti adda deebitee namarraa adda citta jechuudha. Namni uummanni simaa haa fidu waan itti dhugdu kan oma nyaattu oma dhugdu oma takka inni abateetti sirraa hidha dura dhihana guutuu si jibbisiisa afaan martuu si bushaawaan lagda si beekala bagaa. Lagdaa jennaan lagdaa sila ati armaan duran argin lagdaa sila armaan duran argin Guyyaa kudhanii afrii kana guyyaa kudhanii inni nama qabu kana keessatti kiiloo kudha shan yoo xiqqaatte sirraa dabarti. Kiiloo kudha shan dhabde jechuun egaa lagdaa sun hagam takka geettii sii galti. Lagdaa gugurdoo ati dur takka an beekne tanas si qaba. Achuma firraa egaa rabbiin kee zakkaratte quraanan kee caqafattaa quraanan kee qara'ataa zikriyan tee godhataa Niyyaa kan keetiin jabaata'a, sodaa dhaba'a teetta. If dadhabda. Nafni martuu si dhukkuba. Wama takka bakkee takka tafayyaa sii qabaa hin jirtu. Nafa maraa si daaka. Tulleen akka waan gaadhu kun si ii ta'u si fakkaatti. Akka waan kun lamaan ii ta'u si fakkaatti. Garuu wanni gabaabinnatti wanni guddoon ati dhukkuba kanaan injifatuu dandeettu sodaatuu dhabu. Wan arra isinii dhaamu tana laal. Dhukkuba yoo sodaatuu baatte irra baate beeki. Bar dhukkuba qofaa miti namumayyuu. Nama kana ka sirra humna hin qabne yoo sodaatte si injifataa beektaa? Si injifata. Yoo ammoo sodaatuu baatte simaa simaa silaa humnaan inni sirri humna qabu kan injifatu dandeetta. Irrifatin.